Tunlai hrileng avanga inkhung hranga quarantine tawk tawh vek kan nih a rinawm a. Quarantine hrehawmzia leh khawharthlakzia chiang taka tem tawhtu vek kan nih a rinawm. Mahse he thil hi kan ngaihtuah ngai em le? Dam chhunga quarantine tur lo ni ta mai la. I natna hrik dotu kha chak lovin tumah kuah thei lo ta la, i chhungte hnaiah pawh awm thei lovin thian tur pawh nei lo ta la. A rapthlak dan tur leh a khawharthlak dan tur chu kar hnih khat lek kan inkhunghranna ah kan experience atang khan kan hrethiam nghal mai awm e. Mahse heng thil te hi The Bubble Boy an tih David Vetter-a chunga thil thleng chu a ni. The PB channel a thlir mek a, khawngaiin ka channel hi min lo subscribe sak ve la, tin ka video hi min lo like sak ve ngei dawn nia. David Vetter-a hi September ni sawmhnih pakhat, kum sangkhat zakua sawm sarih pakhata piang niin a pian hma hian a nu leh pate chuan fa pahnih an lo nei tawh a. An fa upa ber chu hmeichhia niin hrisel tha pangai tak a ni a. Mahse a dawttu chiah chuan Severe Combined Immunodeficiency, SCID an tih mai chu veiin thla sarih hnuah chuan a thi a. He natna hi natna lar lo tak niin a veite chu mi van duai tawp an ni thung a ni. Doctor te chuan David a nu leh pa te hnenah chuan an fa in SCID a vei a nih chuan a chhang rawn piang tur pawh chuan SCID vei theihna chance a neih san thu chu an hrilh a. Mahse a hmain Fa hmeichhia hrisel tha tak mai an lo nei tawh a, eng em a thleng lovang tiin tha taka fa chu neih in beiseiin Davida chu an pai leh ta ni. Mahse doctor te hlauh thawn ang ngei chuan Davida chungah chuan thil chu a thleng ta. A nu in a hrin chhuah ve leh bawm chhungah chuan khung hran nghal a ni a. A rawn chhuah atanga natna in a bawm nghal thei avangin a bawmte Ka kun bet an tih mai, an tih thianghlim sa vekah chuan an khung nghal a. A piantir atangin chu bawm chauh chu David-a khawvel chu a ni ta a ni. David-a natna, Severe Combined Immunodeficiency, hi natna hlauhawm tak mai niin David-a chuan taksa a raldotu chu a pianpui ve lo va. Thil engkim chu a tan chuan hlauhawm a ni deuh vek mai a ni. Mi tu pawh hian kan taksa ah hian natna do tu kan nei deuh vek a, kan hriat loh hlan hian kan taksa chhung ah hian in do na a thleng reng a. Kan taksa a ral do tu te chuan chhun leh zan chawl lo in natna hlauhawm lak ah engtik lai pawh in min veng reng thin a. He kan taksa a natna do tu immune defence system, te hian kan taksa a natna an hmuh ve leh lo sual letin awlsam takin natna kan kai zung zung loh phah ta thin a ni. Kan sawi tak ang khan engtik lai pawhin heng natna te hian kan hriat loh lai hian min bei reng thin a. Kan taksa raldo tute an chak tawk lova Indona a natna zawkin hnehna a chang a nih chuan dam loh vakna emaw, thihna hial emaw kan hmachhawn mai thei a. Indona a hnehna changtu natna chu kan signboard a kan thih chhanah a chuang kalh dawn a ni. Hrisel taka kan awm hian kan taksa a ral dotute chu an chak a. Chuvangin taksa ral dotu chak tak kan neih theih nan, insawi zawi peih te pawh a pawimawh hle a ni. Engpawh ni se kan thusawi laia let leh tawh ang. Davida chuan taksa a natna dotu a pianpui ve lo avang chuan bawmte chu a khawvel a ni ta a. Hun a lo kal zel a, Davida chu naupang dang ang bawk chuan a rawn thrang lian chho ve zel a. A awmna bawm chu a ai lian zawk chuan an siam zel a. Mahse David atan chuan thil engkim mai chu a buaithlak vel vek mai a ni. Naupang harh vang tak niin a bawma tai tai mai loh chu tih tur vak awm hek lo. A rualpuite tual vela an infiam vak vak lai te chuan David-a chuan khaw har takin a bawm atang chuan an thawmte chu a lo ngaithla ve reng thin a. Sikul kalte chu a chak ve em em thin a, mahse khawi hmun mai pawh chu a tan chuan lo awm a ni vek bawk si. A nu leh pa te chuan a natna chu bone marrow transplant hmanga a dam theih an beisei a. Mahse chu thil ti tur chuan David-a chu a milpui thlapin a pek a ngai a. A petu tur nghak chuan Davida chu Bawmah chuan a awm tawp mai a ni. Kum tam tak chhung chu a pe theitu tur chu a nghak a, mahse pe theitu mah an awm si lo. A unaunu chu a beisei awm ber a ni ta a. Mahse a unaunu pawh chu vanduaithlak takin a lo mil leh tlat lo mai. Davida tan chuan beisei chu a bo ta hle mai a ni. He transplant hi a hlawhtling a nih chuan a taksa ah chuan thisen var rawn insiam in natna do tu chu a rawn insiam mai dawn a. Mahse chung zawng zawng chu David atan chuan mumang ram mai a chang zo ta ni. Mihring dang te ang bawk in David a chuan ei leh in tur a mamawh ve a. Mahse thil eng pawh a bawm chhunga lut tur hrim hrim chu sterilize vek a ngai a. A thil ei tur te chu Bawmah chuan khungin sterilize naah chuan an tithianghlim hmasa vek phawt a. Tunlaia sanitizer kan hman anga hruk fai thuak thuak emaw, kah fai thuak thuak ang chi kha a tih chi ve lem lo va. An thil thun tur chu Bawmah dahin chu Bawmah chuan ethinyl oxide chu Temperature sang takin an pump lut thin a. Chutianga an tih thianghlim hnu chuan David-a bawmah chuan an dah lut chauh thin a ni. Chutiang chuan a mamawh hrang hrang, lehkhabu leh toys-i hrang hrang te chu an tih thianghlim zawh chuan an dah lut tel ve bawk a. Tin kan sawi theih nghilh miah loh tur chu thawk nan bawm chhungah chuan boruak thianghlim a mamawh ve reng bawk a. Boruak thianghlim chu khawl hmangin bawm chhungah chuan an pump lut a, mahse an boruak pump luhna khawl chu a bengchheng thei hle mai a. A chang chuan Davida chu ring tak taka biak a ngaih chang a awm a, tin, khawl bengchheng tak bula nunpum hman hrehawm turzia chu kan hrethiam nghal mai awm e. A theih ang angin a nu leh pa te chuan Davida chu bawma a awm chung chuan lehkha te chu an zirtir ve thin a. Amah khawih si lo chuan an theih ang ang chuan an hmangaihzia chu an lantir ve thin a ni. A chang chuan Davida bawm bulah chuan a unaunu chuan a riahpui ve thin bawk a. A chang chuan a unaunu nen chuan inhnialin Naupang dang ang thauhin thinrim chang te pawh an nei ve thin a ni. Ina a bawm leh damdawi in chu a hun hmanralna ber a ni a. Damdawi ina a kal dawnah chuan a bawm chu car a han phurh rual a nih loh avangin sarang hmanga siam Puarpawleng chu an siam sak a. Puarpawleng chhungah chuan awmin damdawi in chu an panpui mai thin a ni. Kum ruk a rawn tlin chuan Davida chu nasa ho chuan thlalawnna kawr ang deuh thawmhnaw chu khawlaia a vah vel theih nan chuan an rawn siam sak a. Pawnah te chuan chhuahpuiin a thiante ang chuan a khawsa ve thei ta a. Mahse chu thlalawnna ang tak thawmhnaw chu hak nuam tak a nih loh mai bakah mi tam tak mak tih a hlawh tak avang chuan a ha duh ta lo va. A bawm chhunga a hmaa a khawsak anga khawsak chu a thlang leh ta zawk a ni. Davida chu kum sawm pakhat a rawn nih chuan naupang chhang duang tak niin a lian ur tawh a. A chanchin te chu TV ah te chuan ti chhuakin a rawn lar chho ta hle mai a. Mahse nihna takah chuan hetianga lar hi atan chuan thil duhawm a ni lem lo va. Sangha a bawma awm ang maia in ngaih chang a nei a. Camera hmaah hlim hmel takin awm mahse a ruk tak chuan a hrehawm a ti hle thin a ni. A rawn puitlin chhoh chuan David-a chuan chhuah ve chu a duh tawh hle mai a. Mahse tihngaihna a awm ngang si lo. Amah leh amah te chu inngaihtuah lungpuamin ngaihtuahna tha lo tak tak te chu a nei ta a. Amah anga piantir atanga Burma khung nghal chu mi tam tak awm mah se, puitlin thlenga Burma hun hmang ral chu an vang hle thung a ni. A tawp a tawpah chuan David-a chuan mamawh a inti em avangin bone marrow transplant chu a dawng dawn ta a. An doctor chuan technique thar hmang chuan Bone marrow transplant chu a milpui chiah lo, a unaunu hmang chuan a ti tawp mai a. Transplant an tih zawh chuan David-a chu thlali chhung vel chu tha tak chuan bawmah chuan a awm a. Mahse thil pawi chu a rawn lang chhuak tan ta. A unaunu chuan David-a hnenah chuan a natna hrik pai, Epstein-Barr virus, chu a kai ta a. He virus hi mi pangai chuan kan pai deuh vek a, mahse mi pangaiah chuan taksa a khawih pawi lem lo a ni. Mahse David-a chuan a natna dawn chu a do zo ta lo. A tawpah chuan lymphatic system cancer chu neiin a dam lo ta vak mai a ni. Davida chu a bawm atang chuan chhuakin kar hnih chhung vel chu damdawi inah chuan enkawl a ni a. A tawpa tawpah chuan a thil chak em em thin chu a ti thei ta. Nuam ti tak chuan boruak te chu a hip a, a chhung te chu kuahin an vun te chu a chul thei tawh a. Ri bengchheng tak bula awm a ngai tawh lo va, khawvel dik takah chuan a chhuak ta a ni. A duh duh hunah a nu chu a fawp thei tawh a. A nu chu a bulah thu in a fapa sam chu a chul hliau hliau a. Davida chuan a khawvel thar chu nuam a ti hle ni. Mahse Davida hlimni chu a rei thei ta lo. Hlim taka hun a hman lai chuan a taksa chuan hniam lama pan tial tial a. February ni sawmhnih pahnih, kum sangkhat zakua sawmriat pali ah chuan amah chu biak theiin a la awm a. David a chuan sana lampang chu a en deuh sek a. A tawpah chuan a kal a hun tih a hre ta. Damlo khuma hrehawm taka mu chung chuan a theih ang ang chuan fiamthute chu a la thawh a. Zawimuang chuan a muhil siai siai a, chumi tuma a muhil chu kaih thawh tur reng a awm ta lo a ni. Mi tam tak chuan David-a hi an lainatin a chanchin an ngaihven hle a. A chunga thil thleng rapthlak tak ngaihtuah chuan mi tam tak beidawnna leh rilru hahna te hi chu a nep viau thei awm e. Aw le khati zawng kha tun tum atan chuan ni leh phawt mai se la, thlirtu zawng zawng te Inzavaiin video leh ah kan inhmu leh theuh dawn nia.